Бүгүн Дьиэ кэргэн күнэ бэлиэтэнэр. Бу бэлиэ күнүнэн Мукучу нэһилиэгэ муниципальнай тэрилии дьаһалтатын, депутаттарын уонна тус бэйэм ааппыттан итиитик-истиҥник эҕэрдэлиибин. Биһиги Мукучубутугар ыал буолан Кыһын сылларга өйдөһөн-өйөһөн, эйэ-дэмнээхтик олох охсон бииргэ хааман кэлбит оҕолорун атахтарыгар туруортаан, үлэһит оҥортоон, ийэ, аҕа аналын чиэстээхтик сүгэн, сиэннэрин көрсөн амарах эбэ, эһэ, үрдүк аатыналар тус олохторунан холобур буолар, үлэлэринэн-хамнастарынан ытыктанар дьоһун-мааны ытык ыалларбыт аҕыйах буоллар. Иннокентий Гаврильевич, Матрена Филипповна Самсоновтар, Евдокия Федотовна Афанасий Андреевич Захаровтар, Степанида Алексеевна Иван Сафронович Ивановтар, Матрена Архиповна Дмитрий Федорович Васильевтар, Мария Афанасьевна Михаил Савич Ивановтар, Мария Прокопьевна Иван Трофимович Ивановтар, Мария Тимофеевна, Юрий Петрович Богодовтар, Василий Христофорович Лютка Васильевна Кирилловтар, Иван Петрович Маргарита Ивановна Яковлевтар, Данил Петрович Матрена Савична Никифоровтар, Семен Сергеевич Эльвира Георгиевна Карпаевтар, Иннокентий Степанович э, Мария Петровна Спиридоновтар, Степан Асанович Александра Трофимовна Степановтар, Вера Афанасьевна, Николай Афанасьевич Кучкиннар бу биэһин сыл уонна онтон үөһэ уһуннук, иһитиннээхтик олорбут ыалларбыт. Кинилэр холобурдарыгар бэйэ-бэйэҕэ ытыктабыллаах сыһыан, чөл олох, оҕо тылыгар ахсаабат кыһамныы, дьоллоохтук бииргэ олоруу кистэлэҥэ буоларын көрөбүт. Хас биирдии киһи этин сиригэр төрөөн-үөскээн, ыал буолан, аал уот оттунар, оҕо төрөтөн, кэскилин кэҥэтэр, кэнчээри ыччатын хаалларар аналлаах. Дьиэ кэргэнтэн биһиги сиэрдээх буолууну, бэйэ бэйэҕэ ытыктабылы уонна тапталы, олоххо үөрүйэҕи уонна сатабылы иҥэринэбит. Олохтоох дьаһалта сылын аайы дьиэ кэргэни өйүүр сыаллаах элбэх өйдөөх үлэни ыытабыт. Ол курдук араас тутуу матырыйаалларын, оторго араас көрүҥүн, муурусса тиэрдиитин босхо аҕалан көмөтүн. Социальнай контракт көмөтүнэн икки тыһыынча сүүрбэ сылга тоҕус ыалга мөлүйүөн iki yüz yirmi beş тыһыынчаҕа сүүс доҕорго суумма харчы көмөтүлүүнэ. Маны таһынан араас кыһыл хааллаттар ытыалларбытыгар нэһилиэкпит тэрилтэлэрэ, олохтоохторо көмө оҥороллор. Киһи үөрэрэ, нэһилиэкпит дойдуну аҕалар түмсэннэр хас да төгүллээн ыарахан түгэҥҥэ түбэспит ыалларга бэйэлэрин баҕа өттүлэринэн көмөлөтөлөр. Икки тыһыынча сүүрбэ биир сылга уон алга докумуон хомуллар ыытылынна. Дьиэ кэргэн күнүнэн мука барбытын эҕэрдэлиибин, күүс үскүтүттэн өйөмтөн, эйэҕэтин холбоон, уһуннук олорун чугас дьоҥҥут куруутун эһигини үөрдэ, көтүтэ, дьолгун эрэ көрдүннэр. Дьиэҕит иһин ил-өйө эргийэ көттүн. Кула өттүгүтүгэр чөл олох төлкөлөннүн. Алаһа дьиэҕит аламай күнүнэн сандааргын. Чэгиэн, чэбдик, дьоллоох, дорҕолоох, ситиһиилээх буолуҥ.